Kum sang hnih pakhat, June ni sawmhnih pakua khan Kolhapur Court chuan Seema Gupta-i leh a unau nu Renuka Shinde-i leh a pasal Kiran Shinde te chu khaihlum turin an chung thu a rel sak a. Kum sang hnih sawm pali khan India rama court sang ber, Supreme Court of India, an thubuai ngaihtuah nawn leh a ni a, mahse Supreme Court pawhin thi turin an chung thu a rel sak leh ta a ni. Tichuan, khaihlum an nih hun tur nghakin, Errawadda Central Jail-ah dah luh an ni a, he jail atang hian President hnenah zahngaihna an dil a. Hetih laia India ram President Pranab Mukherjee chuan an ngenna hi a nawlsak leh ta a ni. Seema leh Renuka hian engpawh i nge an khawih a, khaihlum hi an phu reng em tih te kan thlir ho leh dawn a ni. Friday Crime Special i lo thlir leh avangin The Black Daisy thungainawm huang channel chuan i chungah lawmthu a sawi a. Min lo thlir sak leh fo tur pawhin ka sawm nghal bawk che u a, tin comments lamah te khan in ngaihdan rawtna a ni emaw, sialna a ni emaw inthawrawn tha tak tak te kha khawngaih taka min rawn dah chhuah sak zel turin ka sawm nghal bawk a che u. Kum sangkhat zakua sawm sarih pathum khan Renuka Kiran Shinde hi Maharashtra state chhunga khaw pakhatah a lo piang a, pasal atan Kiran Shinde a nei a ni. Tin, Renuka-i nau Seema Mohan Gupta hi kum sangkhat zakua sawmsarih panga khan a piang ve bawk a. An hringtunu hming chu Anjanabai Gavit a ni a, an nu fathum hian ruk ruk an ching hle a ni. Tin, Renuka-i pasal Kiran Shinde pawh hian motor ruk a ching hle bawk a. Renuka-i unau hian kum sangkhat zakua sawmkua atanga kum sangkhat zakua sawmkua paruk chungin naupang sawmli pathum zet an ru bo nih a rin a ni a. Chung naupang te chu an fa anga sawiin khawlaiah an vah pui thin a, temple leh mipui punkhawmna hmunah ruk ruk hna an thawk thin a ni. Hetianga naupang an fa anga an sawi thinna chhan chu anmah ni sahim zawk nan a ni a, thil an ru lai man chhuah a nih pawhin chung naupang te vang chuan him pialin an chhuah thei phah thin a ni. An nufa thuma naupang an ruk hmasak ber chu Kawthlera kut dawh pakhat te fapa Santos kum khat chauha upa a ni a. Santos a pawm hian temple a lo kal ve te ip te atanga pawisa eng emaw zat an ruk chhuah hnuah tlanbo an tum ta a ni. An tlanbo hma hian nu ber Anjana bai chuan Santos-a chu an tan hnawksak mai a ni tawh dawn tih hria in a that ta a ni. Santos-a naupang pawi sawi lo. Kum khat chauha upa chu pawm kangin an sira thir banah chuan a lu a tauh tir ta chawrh chawrh mai a nih chu. Sîmai pawh chuan a nu chu a lo pui vat a, Santosa chu Renukai chu a pawm tir ta a. Thir bana an tauhna avanga Santos a lu aṭanga thisen nasa tak lo chhuak te chuan Sîmai thawmhnaw inbel chu a chiah huh nasa hle a. Naupang ṭap thawm hria a, chulai hmuna rawn tlankhawm mipui te chuan Renukai te nufa thum, An thawmhnaw thisen kai hnuang leh naupang thi tawh ruang pawm chunga insaseng an tum lai chu an va nang ching ta a ni. Renuka-i chuan anmahni hualtu mipuite lak atanga an tlanchhuah theih nan Santosa ruang chu leiah chuan a theh thla a. Mipuiten chu naupang an buaipui lai hun remchang chu chuh vatin an tlan chhe thei ta a ni. He thil rapthlak tak a thlen hnu hian hmun hrang hrangah chengin an pem kual reng a, an chenna hmun tharah chuan an hnangai, tenawm leh rapthlak tak chu an chhunzawm zel bawk a. Kum sangkhat zakua sawmkua atanga sangkhat zakua sawmkua paruk chhung hian naupang tam tak an ru bawk a, an duh an hmuh hnuah chung naupangte chu an that ta hmiah hmiah zel mai a ni. Heng naupangte an thah dan mawlh hi a ni rapthlak ta ber chu. Naupang an ruk bo te hi a tlangpuiin kum khat atanga kum sawm pathum inkar te an ni a, a chhan pawh awlsam zawka an thah theih vang a ni. Naupangte lu chu lei rawhchan banga na takin an nem a, an thih hma loh chu bangah chuan an tauh sak ta thin a ni. A chang chuan electric hrui hmangin naupangte hrawkah chuan an ṭawn bet a, thawchhama an thih thlengin an ṭawn bet ta thin a ni. Chutiang khawpa rapthlak hmeichhe pathum te vah neihna chuan rei a daih ta bik lova hman chhuah an ni ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua paruk a ni a, an nu ber Anjanabai-i chuan a pasal pahnihna fa bik chu thah tumin ruahmanna a siam leh ta a, mahse an ruahmanna anga chet an thawh hma hian Police lam ten hre chhuakin an vaiin an man ta a ni. Hman an nih lai hian Renuka-i hi kum sawmhnih pakua upa a ni a.

Tichuan, police lam chuan a fanu te, Renuka i leh Sima i te pawi khawihna chhui chian hna chu an chhunzawm ta zel a. Vawi tam tak an unau hian thu zawh fiah an ni a, mahse an thil tih chu an inpuang duh hauh lo. Tin, investigator te leh in evidence hmuhchhuah an nei thei bawk si lo nen, an unau chuan reh fuh chat tum viau mahse, an duh angin erawh thil a kal rem thei bik tlat lo a ni. Ngawr leh zuala investigation neih chhoh zel a ni a, vaneihthlak takin Renukai te chenna in an hrechhuak thei ta hlauh mai. Tichuan an in an dapna atanga naupang thawmhnaw leh toys thahnem tak an hmuhchhuah te chuan investigator te chu a tiphur zual ta hle a, chu case rapthlak zet chu Laihlanina awm dawn ta niin a lang a ni. Investigator te chuan na zawkin Renukai te unau chu an dawp ṭan ta a ni. Tichuan a tawpa tawpah chuan Sima-i chu a inpuang ta a, chu inpuanna zet chuan India ram a nghawr nghing dawt ti ila kan sawi sual hauh lo vang. Chu tualthat tu nun rawng leh rapthlak unau chanchin chuan chanchin bu hrang hrang te phek hma a luah khat hneh hle a, chuti laiin mipui lungawi lo te chuan Renuka-i te unau chu khaihlum ni rawh se tiin sorkar an lo nawr nasa hle bawk a. Investigator te chuan Seema-i inpuanna chu Rintlak a nih leh nih loh chhui zui hna an thawk leh ta char char a. Tichuan, Renuka-i pasal, Kiran Shinde ngei chuan Seema-i inpuanna chu a dik ngei a ni tih a rawn finfiah ta bawk a ni. Tin, Investigator te hian naupang paruk, Santosh, Anjali, Raja, Shraddha, Gauri leh Pankaj te tual thihna ah chuan Renukai te unau an inrawlh ngei a ni tih finfiahna, evidence, rin tlak tak an neih te chu court ah chuan an theh lut ta bawk a ni. Tichuan, trial neih chhoh zel a ni a, Renukai leh Seema-i chuan an pawi khawihna avanga hremna a nep theih deuh beiseiin ruahmanna thuhmun an rawn nei let a. Khang an pawi khawihna zawng zawng te kha an duh reng vang a tih an nih loh thu an sawi a. Anmahni hring tunu nge jail chhunga thit a an gen a Bai-i chuan tih luihna hmanga khang thil rapthlak tak tak te kha ti tura a nawr luih thu an sawi a, tichuan thuhratu te leh pawi khawih tu te thu sawi hrang hrang ngun taka ngaihtuah a nih hnu kum sang hnih pakhat June ni sawmhnih pakua khan court chuan Renuka Shinde leh Seema Gupta chu naupang sawmpathum kidnap leh naupang paruk rawng taka thah thubuai ah thiam loh chantirin Khaihlum an nih tur thu a puang ta a ni. Tichuan, Renukaite unau chuan Khaihlum an nih hun tur chu Erravada Central Jail-ah chuan an nghak ve ta a ni. He jail-a an tan chhung hian court sang zawkah an thubuai chu ngaihtuah a nun leh tura thlen a ni a. September mikua sanghnih pali khan India rama court rorelna sang ber Supreme Court chuan Renukaite unau hremna tura Court hniam zawkin a lo rel tawh chu a pawmpui a ni tih a rawn ti chiang leh ta. Renuka-i leh Seema-i chan a chau ta hle mai. Naupang pawisawi lo tam tak Rubo-a lainatna leh khawngaihna tel hauh lova that thintu ni mah se, thihna erawh an hlau ve hle a ni mahna, khaihlum an nih tur chu pumpelh hram tumin kawng an la dap zui ta zel a. President zahngaihna an beisei ve leh ta a ni. Mahse, India ram President hnena zahngaihna dila ngenna an theih luh chu August ni sawm pali, kum sanghnih sawm pali khan. Hetih laia India President Pranab Mukherjee chuan a hnawl leh ta a ni. Tichuan, Renuka-i leh Seema-i te chuan update thar bera a lan danin, Khaihlum an nih hun tur nghâkin tûnah hian Errawadda Central Jail-ah hun an la hmang ve mêk a ni. Aw le, thlirtute, kan Bible-in min zirtîr angin sum tam tak aia hming ṭhatna thlan fo hi a hlu zâwk a ni tih kha kan chângvawnah lo nei leh ṭheuh ila. Video leh pek chu thil hlim awm lam târ lan hun a ni leh dâwn a, a hmun ngaia khawngaiha min lo thlirsak leh ṭheuh tûrin ka sâwm a che u. Kâr tâwp hun hlim awm tak in lo hmang ṭheuh dâwn nia ka lâwm e.